פאר יונגע בחורים איז זייער שיין צו רעדן, מענטשן שטעלן מיך אפ זאגן ס'גוט איז חזקות די ווערטער וואס דו רעדסט, אה א שאד א שאד איך האב נישט געהאט אזאנס, וואס קענסטו דאס איז יעצט פאר דיר אויך, דאס איז נישט פאר בחורים, דאס איז פאר יעדן איינעם, דאס איז פאר יעדן איינעם, פארקערט ביסט האסטו נישט געהאט אזא גוטע א גוטע יוגנט, האסט נישט אויסגענוצט די צייט אזוי ווי עס דארף צו זיין אלס בחור, הייב אויף פון יעצט. מען קען אנהייבן שפעט אויך, מען קען אנהייבן, רבי עקיבא האט אנגעפאנגען ביי די פֿערציק יאר, די הייליגע תנא רבי עקיבא, אפשר אז די גמרא שרייבט אז רבי עקיבא האט געזאגט, בעפאר איך בין געווארן א תלמיד חכם, איך האב אזוי פיינט געהאט א ערליכע איד, איך האב געוואלט צורייסן ווי א ווי א ווי א נשכניקע חמור, איך וואלט וואלט ווי א חיץ פארטיקט א אייזל. נו, האט ער אנגעפאנגען שפעט, יעדער קען אנהייבן, קענסט היינט אנהייבן זיין א ערליכע איד, היינט אנהייבן זיך היטן די אויגן, היינט בעטן באשעפער, וואקסט אויף די גאס, באשעפער ס'ברענט א פייער האב אויף מיר רחמנות, לייגסט מיך אראפ דא א פשוט'ע מענטש, וואס דארף איך טון, זאג מיר פונקטליך, זאג פאר די אייבערשטער וואס זאל איך טון, איך דארף דאך אהיים גיין, איך קען דאך נישט, א מענטש גייט אויף שמוציגע פלעצער, איך וויל פלעין גיין, וואס די גאס איז דיינס, די קענסט די פירן זיך אויף אן קיין שום אן קיין שום קיין שום מענטשליכע גדר. ממש ווי בהמות ווי חיות זענען די גוים. וואס זאל איך טון רבונו של עולם, איך דארף זיין אויף די גאס, איך דארף ארבעטן, איך דארף ארבעטן, איך דארף גיין אין בית מדרש, איך דארף אהיים גיין, איך דארף איינקויפן, וואס זאל איך טון, ווער פארברענט.

ס'באדערט מיך אז ס'באדערט מיך נישט, האט זיך אויך כאטשיג עפעס איינעם, ער גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער, אבער ס'באדערט מיך נאך, אמאל האט מיך עס כאטשיג געבאדערט, ווי בין איך אויף דער וועלט באשעפער, העלף מיך, איך וויל האבן ריינע אויגן, איך וויל האבן ריינע אויגן, איך וויל נישט קוקן אויף שמוץ, איך וויל נישט, איך וויל טראכטן אויפן דיר. בעט עס די אייבערשטער, נאך א תפילה, נאך א תפילה, נאך א תפילה, עס קומט שביעות, איז דא, זינגט מען אהבו רבו, אזא ווארעמע ניגון, מען וויינט זיך אויס, בואי אריין אין עיני בשורותיך, מאך מיך לעכטיג, בואי אריין אין עיני בשורותיך, מאך לעכטיג מיינע אויגן דיין תורה, איך וויל נישט האבן קיין שמוציגע אויגן, וואס דארף איך קוקן מאוויס, וואס דארף איך קוקן שמוץ, לאמיך קוקן נאר אין די משניות, נאר אין די גמרא, נאר אויפן אייבערשטן לאמיך קוקן. און אז מען בעט און מען בעט און מען בעט העלפט די אייבערשטער, נאך א תפילה פילסט ביסט אראפגעפאלן היינט איז געווען א שווערע טאג א שוואכע טאג, גיי נישט אויף, פאר די גייסט שלאפן פארצייל פאר די אייבערשטער אלץ וואס איז דורך אויף דיר קומען א מר נושא שרייבט אין חיים אריין ס'איז געקומען א קומען א איד צום רעבן רבי לערן מיך אויס איך וויל זיין א ערליכע איד רבי איך וויל זיין א ערליכע איד, זאגט אים דער רבי, פאר דו גייסט שלאפן מאך א חשבון הנפש, מענטשן האבן מורא פון די ווארט חשבון הנפש ווייל די מלמדים האבן עס אראפגעלייגט זייער שרעקעדיג אז אמאליגע צדיקים פלעגן זיצן אויף דער ערד מיט א לעכט, מיט א זאק, ווי האב איך א זאק? ווי האב איך א זאק? ווי האב איך א לעכט? ער קוקט עס אן עפעס אזוי ווי עס איז עפעס א ספוקי זאך, ניין, אמאל איז נישט געווען קיין לייט האט מען גענוצט א לעכט. דארפסט נישט דארפסט נישט זיצן אויף דער ערד, דארפסט נישט האבן קיין לעכט, קענסט ליגן אין בעט מיט דיין נייט לייט און ליינען קרישמע און זאגן פארן אייבערשטער רבונו של עולם ווי זעמיר דורכגעגאנגען דעם טאג, העלף מיך אז דער מארגענדיגער טאג זאל זיין א שיינער טאג, דאס האט דער רבי געזאגט פאר דעם איד, אסאך מאל טראכט א מענטש ווען איך קען ווען גיין צום רעבן און אים פארציילן, קודם כל זאלסטו וויסן דער רבינ'ס ספרים איז דא, די רבי איז דא, די ספרים, וואס די רבי, די ספרים. און די זעלבע זאך וואלט די רבי דיר געזאגט. ווען דו וואלסט זיך ווען געקומען צום רבי'ן זיך אויסגיסן די הארץ פארן רבי'ן, ס'מיר אזוי שווער מיט מיין שמירת עיניים, ס'מיר אזוי שווער מיט מיין אידישקייט, וואלט די רבי דאס געזאגט, רעד צום אייבערשטן, זאג פארן אייבערשטן מיין שמירת עיניים איז מיר שווער, באשעפער העלף מיר, וואס זאל איך טון, איך בין א, איך בין אזא, איך בין א פליגעלע, וואס, איך קען מיך גיין שלאגן מיט א גאס, איך בין אזוי, אזוי, אזוי שוואך ביי מיר, געב מיר כוחות, געב מיר כוחות. מען דארף בעטן, מען טאר זיך נישט לאזן, מען זאגט תהילים, מען זעט די קאפיטלעך תהילים וויאזוי דוד המלך האט גערעדט צום אייבערשטן, וואס דוד המלך האט געבעטן דעם אייבערשטן, לב טהור ברא לי אלקים, געב מיר א ריינע הארץ, באשעפער די הארץ איז מיר פארשמירט, ווייסט וואס איך וויל, איך וויל נאר דאס און דאס און דאס און דאס, זאגסט פאר די אייבערשטער. געב מיר א נייע, רייניג מיר מיין הארץ, וריח נכון חדש בקרבי, געב מיר א נייע, א נייע ווילן, א נייע, איך בין לעצטנס אזוי, אזוי, אזוי אראפגעפאלן באשעפער, אמאל האב איך נאך געוואלט לערנען אביסל, אמאל האב איך נאך געוואלט דאווענען, קאפ ליגט מיר אין אזאנע נארישקייטן, איך ווייס נישט וואס ס'גייט פאר מיט מיר, דאס איז התבודדות, די שרעקעדיגע ווארט וואס מיינט התבודדות, מענטש זאגט התבודדות, מ'גייט התבודדות, מ'טוט התבודדות, מ'דארף גיין אין וואלד, מענטש זיצט ביי זיך אין קאר. א מענטש זיצט אויפן באס, א מענטש זיצט אויפן טרעין, א מענטש זיצט, ליגט אין בעט, ער שמועסט מיטן אייבערשטן אויף אידיש, נישט דא קיין בעסערע זאך פון דעם, רבונו של עולם אמאל האב איך נאך געלערנט, געדאווענט, וואו בין איך, העלף מיך, געב מיר א נייע הארץ, געב מיר נייע אויגן, געב מיר א נייע ווילן, העלף מיך איך זאל וועלן עפענען יעדן טאג א משניות, באשעפער, דו וועסט מיך לאזן אזוי פאלן ווי איך שוין באלד, זאג פארן אייבערשטן, די.